Tshi ḓo lilwa ndima ya vhu-8. Ṋamusi vho Luvhone vha vhonala vhe ofisini ya ṱhoho ya tshikolo. Hafha ofisini heyi hu vhonala ho dzula vhone ṱhoho ya tshikolo na tshanḓa tshavho Vho Muguvhudu khathihi na vhone Vho Luvhone. Vho Luvhone zwa u ṱutshela vhana vha vhathu mafheloni a ṅwaha vha vhona zwi tshi nga ṱanganedzwa nga nnyi ngoho? kha vha ḓo mmbudza vho zwine nṋe nda nga ita sa ṱhoho ya tshikolo. Ndi wana ngafhi mudededzi ane a ḓo kona u dzhia thero dzine vhone vha funza nga tshifhinga hetshi tsha ṅwaha? He, kha vha mmbudze. A si khwine vha tshi zwi humbula nga iṅwe nḓila vho luvhone? Kani a thi khou zwi vhea nga nḓila yo lulamaho vho mugudiswa? Vho Phurensipala, Nṋe ndi ima navho kha heḽi ḽine vha khou edzisa u ḽi posa kha Vho Luvhone. Sa mubebi Vho Luvhone ndi tshi posa vho ḽanga, ro vha ro fanela ri tshi humbulela vhana u fhirisa riṋe vhaṋe. vhana ndi vhana, kha ri vha dzhie sa vhana vhashu. U ṱuwa havho nga tshifhinga hetshi vho Luvhone zwi nga si vhaise nṋe kana Vho Phirinsipala, vho rali. Hai, zwi nga vhaisa vhana. Kha vha ḓo mmbudza arali vha dzula henefha vha sokou pfa uri ṅwana wavho hune a vha hone ha khou funziwa nga vhanga ḽa uri muṅwe mudededzi tshikhalani o mbo ḓi ri o wana mushumo huṅwe une wa holela u fhirisa wa vhudededzi zwi nga vha ṱanzwa mbilu zwenezwo? Ai, na ndi vho lu vhone. Kha vha zwi vhone nga iṅwe nḓila. Vho Muguvhuto vha ri vha tshi ralo vho tou ita na u sedza khofheni ha vha vho lu vhone. ndi uri vhathu vha nga si pfesese nṋe ndi kho ri ndi kale ndi tshi khou ṱalela murahu sa khuhu vhathu vha hashu zwa zwino ndi khou ri ndi khwine muthu a tshi tou ḓi shuma u fhirisa hedzi ndode hedzi dzine ra khou tha hafhano tshikoloni. na dzone ndode dzi tshi thiwa, hu na ane a lwiwa na ane a wina. Zwino kha hoyu mushumo wa vho phurensipala nṋe ndi wa u dzulela u lwiwa na u kaṱa u swika nga hu sa fheli. Hai, kha vha ntendele ndi vhofholowe kha heyi dzhogo hei, i a lemela i khou ntswotola mahaḓa, Vho Phirinsipala. Zwa u bvela phanḓa na mushumo hoyu ndi nga si tsha kona, Vho Luvhone vha ri musi vha tshi amba haya maipfi vho tou ita na u kunamela fhasi, zwanḓa zwi tshi ḓi vhonala zwi tshi ya nṱha na fhasi zwa u ṱanganya zwa u ṱanganya maṱo na havha vhavhili a vha ṱoḓi na u zwi ita na khathihi. Inwi vho lu vhone? Vhana avha vhane vha khou vha laṱela sa khuhu i tshi laṱela zwikukwana, vha ḓo tou zwi bva hani mulingo u tsini nga u rali ngoho? Ṱhoho ya tshikolo vha ralo vha tshi nga vha a gonyisa ipfi zwiṱuku uri vho lu vhone vha vhone ndeme ya haya mafhungo. Vho Phirinsipala, ndo vha ndi tshi khou ri hezwi zwine nda khou amba vha ḓo zwi pfesesa, zwi tou nga vhone vha khou humbulela vhana u fhirisa nṋe. Hezwi a zwo ngo fhambana na muthu ane a ri o pana donngi ine ya khou lima a si i pfele vhuṱungu, a tou vha na ndavha na mavhele ane a khou gobela one. Hezwi ndi zwine nda khou zwi vhona kha vhone. Vhone vha khou ri luvhone bvelaphanḓa na u shengela u tshi itela havha vhana, Nṋe ndi khou ri a si vhanzhi vhathu vhe vha tenda u ya hangei tshiṱangadzimeni. Vhanzhi ro sala ri tshi khou ḓifhaṱela miḓi yashu, ri tshi ḽa, ri tshi fura, ro hangwa havhaḽa vha re Robben Island. Zwino ṋamusi vhone vha khou mposa hafhu tshiṱangadzimeni hetshi, Nṋe ndi khou ri ndi khou hana. Vho Luvhone vha pfala na vhone vha tshi nga a si muthu ane a ḓo vhuya e kope khazwo. Vho Luvhone muthu wa hashu a si uri vha khou tou poswa tshiṱangadzimeni lini, ndi khou tou ri vha vhone uri zwi konḓa u guma ngafhi musi vhana vha tshi ṱutshelwa nga mudededzi vha sa athu na u fhedza vha vhona Vho Luvhone khathihi fhedzi takuluku! vhe, Naa matsina muthu ha rizaini mushumoni mathina? He, Ndo fanela u tou dzhena khothe sa ndo vhulahaho muthu? Arali vha sa funi u zwi ṱanganedza, kha vha litshe zwavho. Fhedzi nṋe u bva ṋamusi, muvhombo wanga hoyu na tshikwama tshanga hetshi a vha tsha ḓo zwi vhona hafha. goloni ḽavho heḽi ḽo ḓalaho vhathu vha dzidzhelasi fhedzi, hone hayani hanga vha songo pfa vho takalesa, vha ri vha ḓa u nnduvhelela, ndi ḓo balisa muthu mutumbutumbu nga tshigidi arali vha sa nḓivhi zwavhuḓi. Vho Luvhone vho ri u ralo ha mbo ḓi vha u onesa havho ha fa mbaraa. Ṱhoho ya tshikolo na tshanḓa tshavho vho no sokou sala vho sedzana, vha tshi nga vha khou ita mukale wa uri ndi nnyi khavho ane a ḓo thoma u vha na ipfi. Ṱhoho ya tshikolo vha vhonala vho no tou thivha na mulomo nga zwanḓa ngeno khuḓavhavha dzo vhewa nṱha ha ṱafula. Vho Muguvhu-doo vhane zwa zwino vha vhonala vho peta zwanḓa, vha zwi vhea kha khan, vho tou ita na u sendamisa mutsinga he zwi vhe hafha, vha khou ita na u dzinginyisa na mulenzhe wavho wa monde nga nḓila ine wa tou zwi vhona zwa uri a vha zwi pfi na u zwi pfa zwa uri vha khou dzinginyisa. Ho tou ri nga vhuya Vhophrinsipala vha re kha vho Muguvuto, zwi vhoneni-ha, zwine riṋe sa Maphrinsipala ra ṱangana nazwo. Zwino ndi hune mudededzi ra yo mu tswafhi ṅwaha wo fhela wo rali. Tshi dinaho ndi tsha uri zwi tou nga ha vha muthu na u funza ṋaṅwaha vho vha vha si khou funza nga pfanelo. Hafhu vha a zwi humbula uri ndo vha ndi tshi vha sala murahu hani? Musumbuluwo muṅwe na muṅwe yo vha i babalasi fhedzi. Hafhu ndo vha ndi tshi tou ya nda dzinginyisa hangei tshiṱafurumu. hu hone muhulwane yo ya ngadzo, ningo i tshi ri u bvumela, ya xaxara ya dovha. Fhedzi zwa u litsha hawe mushumo a si zwithu zwine wa nga zwi setshelela. Vha ralo ṱhoho ya tshikolo, vha sa funi na u lavhelesa Vho Muguvhuto, vhane vha vhonala na vhone vho hanganea vhukuma. Vho Muguvhuto vho ḓo fhedza tshifhinganyana hu si na ipfi ḽine vha bva mulo, ḽine ḽa bva mulomoni wavho. Ee, zwithu hezwi zwine vha khou ṱangana nazwo a si zwine wa nga ri zwo leluwa. Tshiṅwe tshine tsha nga tshi a vhavha ndi tsha uri kiḽasi iṅwe ine vho Luvhone vha i funza i ṅwala mulingo wa vunḓu. Nga mulandu wa hezwi, muthu ane a ḓo dzhia yeneyo kiḽasi u fanela u tou finya zwa khwaṱha vhukuma Nga nnḓa ha ezwo, vhana vha vhathu vha ḓo feila mulingo nga nḓila i sa takadzi. Hei vho Phirisikila, munna o ri bwela khunḓa khoyu! Zwino ndi hune ra ḓo tou zwi bva hani-ha vho Phirisikila? Nṋe vhuhulu ndi ḓo sokou tou ḓiita tshiṱhavhelo zwanga, Tshiisimane ndi ḓo tshi funza vhuphirisipala, vha songo vhuya vha isa mbilu kule lini. Vhuhulu ndi ḓo funza na nga ha Mugivhela na nga Dziswondaha. Ri nga si tambe nga ha mulilo ro no vha vhathu vhangafha. Hafhu vhumatshelo ha shango heḽi vhu hafha dzikilasini hedzi dzine ra funza dzone. Zwi a ṱungufhadza u ṱangana na vhadededzi vhane vha si ḓivhe zwauri vho tenengedza shango nga dziṱhoho dzavho arali vhadededzi zwikoloni vha bvisa madugudzha, mahokoko na madanana, shango heḽi hu nga swika na hune ra sanda u dzula khaḽo. Kha vha litshe, vho Phurisipaḽa, ndi ḓo finya nda dzhena khazwo. Ndi kale u funza ndi tshi khou funza, vho ri u ralo Vho Phurisipaḽa vha pfala vha tshi femela nṱha. Muguvhuto a ni ntshileli, zwithu zwo vha zwi tshi ḓo vha zwi tshi khou ya u ṱamara sa shonzha ḽo ḓilumaho. Ngoho ni ḓo wana thikhedzo yoṱhe i bvaho kha nṋe sa ṱhoho ya tshikolo. Imani na zwino ndi mbo ḓi ṅwalela vho sepekeṱere vhurifhi. Hai, litshani ndi tou livhuwa, khamusi ndi ḓo vha wana ra tou amba. Khamusi zwi ḓo ralo vha ri ṋetshedza iṅwe thuso, vho ralo vha vho ralo vha tshi khou takuwa khathihi na u longa zwanḓa zwikwamani vha tshi khou endela u ṱoḓa idzo dzikhiyi dza goloi. Ri nga kha ḓi farisana lwendo Muguvhuto? Ee, no tea u ḓo ṱanziela. Khamusi huṅwe nṋe nda ita tshilimi. Vho Muguvhutu zwo ri u ralo vha mbo ḓi sala vho Principala murahu. Vhuvhili havho vha mbo ḓi livha hanengei ha vhone vhaingameli vha zwikolo. Vho Luvhone vho ri u ṱuwa hafha tshikoloni ha vha u livha hayani hune vha ḓo ṱangana na vhaṱhannga vhavho uri tha uri ṱhanga i mbo ḓi hwalwa na hatsi uri ṱhanga i mbo ḓi hwalwa na hatsi zwa zwino vho no vha muthu ane a vho ḓo tou shuma mushumo wonoyu lwa tshifhinga tshoṱhe khamusi tshelede ine vha khou ṱoḓa yone zwi ḓo ralo vha i swikisa vho Luvhone vha khou vhona zwi tshi tou kombetshedza uri vha ṱoḓe tshelede zwo khwaṱha vhunga miṅwedzi miraru i sa athu fhela vha tshi ḓo vha vha tshi khou ḓo pfulutshela tshitandani. Vhege yeneyi yo fhelaho, vho wana luṱingo lune lwa bva garatshini ya ha Mercedes Benz lune lwa ri kha vha takale saizwi miṅwedzi mivhili i tshi ḓo ri i tshi fhela vha ḓo vha vha tshi ṱanganedza muselwa wavho a sa athu vhonwa kha ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe. Muṱanuni onoyo ndi ane a ḓo vha a tshi bva kha ḽa Germany. Vho Emelie vho ri u ṱanganedza aya mafhungo nga nḓevhe dzavho vha fhufha vha vhuya hafhu. mufumakadzi wa vhathu. Ḓuvha ḽa hone vho ḓo fhedza vho ya u ḽa ngei hodelani, vho lu vhone vho sokou mangala vha tshi pfa mufumakadzi wavho a tshi ri ṋamusi ha nga biki, o founela Venḓa Sun uri u ḓo vha a tshi khou swika na muthu wawe uri vha wane tshilalelo hone. Hezwi zwo ḓo ita uri vhathada vha fhedze vho humbula na u ḓo dzhena Ladies Bar hune vha ḓo dzedza vha tshi dzimula ḓora hone. Heḽo ndi fhungo ḽine ḽa pfala Emily sa izwi ndi si tsha funza ri nga kha ḓi fhedza tshifhinga ri tshi khou dzudzanya na u. dzeula nḓila ine zwithu zwa ḓo fanela u tshimbila ngayo hezwi ri tshi khou pfulutshela tshitandani. Ri ḓo fanela u wana vhudzulo hafha tsini na bammbelo ra ḓo tou ḓigeḓa zwashu ri tshi khou endela u tsivhudzana. Nṋa thi ri inwi no vha no ri ni ḓo nkhumbudza, vhonani zwino khezwi ndi tshi khou humbudza inwi nga ha mafhungo a u pfuluwa hashu. Vho Luvhone vha ḓo ralo vha tou ri nga tshiseo, Ṱhukheṱhukhe! Tshiseo tshenetshi tshi bvumelwa nga tsha mufarisi wavho, ane e u sea a vhuya a ya a vha kwambatela. o vha dzula nṱha ha zwirumbi sa izwi vho dzula nṱha ha sofa. Hafha tshiṅwe tshifhinga ha vha vhathu, hafhu tshiṅwe tshifhinga ha vha vhathu vha nga ri zwenezwi vho takala wa tou vhona u tshi khou vhona vhana vhaṱukuṱuku Matambele avho a ri u seisa a dovha hafhu a mangadza. Huṅwe muṅwe u ri u gidimedza muṅwe ngomu nḓuni, wa vhuya wa ri na zwino ndi vhathu vhane vha khou lwa. Ndi humbula ḽiṅwe ḓuvha he Vho Luvhone vha vhidza mufumakadzi wavho vhe vhe kha iṅwe kamara zwenezwi mufumakadzi a tshi tou ri taku. dza vho Luvhone dza ya dza ḓi dzumba hafha bungani. Tshee mufumakadzi a mona na dzikamara, tshee a mona na dzikamara, a vhidzelela ha vhidzelela, Luvhone a sokou nuḓe. Ha tou ri nga fhaḽa-fhaḽa, vho Luvhone ndi hone vha tshi mu ludzi tswiyo! vhe bungani. Mufumakadzi a tshi ya u vula vothi ḽa afha bungani, vho Luvhone vha mu shushedza, vhe ham ham! Vho Emily, Vho Emily vhe tshenu tshenu! Zwa ralo vho Emily vha ṱuwa vho tou ladza na nḓevhe, vho livha kamarani hune vha vhuya vho fara musiamelo vha tshi ri Luvhone, ndi u vhone ngao, vho luvhone vha mbo u gavha, vha vhu pandamedza vhone vho Emily, vho tou ita na u luma mulomo fhasi nga maṋo a nṱha. Zwi ḓo ralo wa pfa nnḓu yoṱhe i tshi bvuma maseo o ṱanganaho na u femeleka. U swika havho sepekeṱere, ṱhoho ya tshikolo na tshanḓa tshavho, vha mbo ḓi ita shudu vha ṱangana na vhone mulanguli wa wadi yeneyi ine tshikolo tshavho tsha wela fhasi hayo. Vho tou vha na mashudu, muṋe wanga. Ndo vha ndi tshi vho ri. tshee ndi gidi afho head office ndi vhonane na vho DG, fhedzi sa izwi vho no ḓi swika, a hu na tshi no dina. Ndi ḓo ri zwenezwi ro no fhedza u nyeṱunyeṱu nda mbo ḓi dzhena nḓilani. Ee, vha vuwa hani vha ambara? Vha ri dzima mini milingo i tshi khou sendela i tshi rali? Nṋe ndi ri ṱhaṅwe vhanna no no tou fombe kha ndugiselo ya milingo. Fhedziha ndi zwavhuḓi u ita ri tshi ṱolelwa, uri ri ite ri tshi tou amba ro lavhelesana. Hone zwi khou tshimbila hani afho ha havho? Havha ndi vhone muhulwane wa wadi ya hafha Greater Thohoyandou, vhane vha ralo u vusana na havha vhavhili, vhone havha munna ndi munna wa muṱambaṱuwa, musekene a songo tou lapfaho u yafhi lini, ipfi ḽawe ndi ipfi ḽo khubaho vhulenda, ndi muthu ane musi a tshi amba wa tou zwi pfha zwavhuḓi uri u tou tolola nahone a tshi ḓi thetshelesa uri zwine a khou amba zwone ndi zwine na ngoho a khou amba zwone. Arali u tshi khou amba nae a si u pfhe zwavhuḓi u a dovha hafhu a u humbela nga ipfhi ḽo fholaho uri u dovholole zwe wa vha u tshi khou amba uri a u pfhesese. Vha a ḓivha zwi tou nga vha a bvumba uri tshikoloni tshashu hu na zwo vhifhaho zwine ra khou ṱangana nazwo. Muṅwe wa vhadededzi vhashu o neta ṋamusi a mbo ḓi ṱuwa. Ro edzisa u mu vhudzisesa nga ha vhukando vhune a khou vhu dzhia, a si tende u ri vhudza uri mushumo muṅwe we a u wana ndi ufhio nahone ndi ngani a tshi khou tou ṱuwa. mulingo wo no tou vha tsini nga u rali, vha nga vhudzisa na tshanḓa tshanga khevha, na vhone vho edzisa nga nungo dzoṱhe u thusa, fhedzi zwoṱhe hezwo vha sokou vha, ha sokou vha u ḓifhedzela mare na zwino ri tshi khou amba zwino kiḽasi dzawe a dzi khou funzwa na luthihi. Nṋe u vhona zwo ralo Ndi hezwi ndi tshi ri Vho Muguvhuto kha vha nṱharie uri vhuṱanzi vhu vhe ho dziaho. Ndi hezwi vha tshi khou mmbona ndi hafha na havha Vho Muguvhuto. Vha khou amba vho tou rafha na maṱo vho lavhelesa na mulanguli wa ward. Na nṋe a hu na zwine nda kha ḓi ḓadzisa kha heḽo ḽo ambiwaho nga ṱhoho ya tshikolo. ro vhuthedzela ro vhuthedzela ha tou nga hone u shela maḓi nṱha ha tombo. Munna houḽa arali a ri hai, a hu na ane a nga dovha a mu kwatula. A hana o hana. Vho Muguvhuto na vhone vha ralo vho sedzana na havha mulanguli. Zwi a ralo, zwi vho ḓadza fomo dza u litsha mushumo. Zwino vho ḓadza fomo dza u litsha mushumo? hu vhudzisa mulanguli. Hai, a vho ngo ḓadza. Ro ri ri sa athu fhedza u amba, vha vha vha tshi khou takuwa vho no sinyuwa, vha mbo ḓi bva vha fhela. Ṱhoho ya tshikolo vha a fhindula. Hone ho vha hu si na tshe tsha vha tshi hone afha vhukati. Avha muthu vhone vho sokou mangala zwenezwi vha tshi ri vha khou litsha mushumo? Mulanguli vha vhudzisa vha tshi isa phanḓa. U shavha mulanguli, riṋe ro vha ri tshi vho kona u zwi vhona zwauri muhulwane zwa mushumo a i tsha zwi dzhi, a i tsha zwi dzhiela nṱha lini. Ndi ralo ngauri hu na maḓuvha manzhi e ra vha ri sa lisani lu ḓifhaho nga vhanga ḽa uri mushumo. wa vha u songo itwa. Musu misumbuluwo minzhi vha swika vho lenga nahone u ya kilasini ha tou vha mitswutswu. Nga maṅwe Maḽavhuṱanu mushumoni lwo vha lu sa vhewi, arali vha mangala vho swika vha ḓo ṱuwa vha songo onesa sa izwi u ṱuwa ha hone hu honohu ha u tou ri ṋele ṋele, muthu a vha uri o ṱuwa. i ya ha u vhudzi, u vhudzusa, u vhudzisa nga musumbuluwo u ḓo seṅwa wa vhudzwa vhubwa na vhuguluvhe, ṱhoho ya tshikolo vha ralo vha tshi ṱalutshedza. Vha songo ralo, maṱamba aya a vha a tshi khou livhiswa kha vhone ṱhoho ya tshikolo. Umm matsina zwithu zwo vha zwo no tshinyala vhukuma ndi mulanguli. Hai zwa hai zwa nyana mulanguli tshiṅwe tshifhinga ho vha hu tshi tou fa nṋe u i lamula, ha vha vho Principal o vha a si tsha vha vhona na u vha vhona ho vha hu tshi tou vha zwone zwimange zwine zwa dzula nga u vetana. Fhedzi mulanguli vha a dzhenela nge vha zwi pfisa zwiṅwevho. Vho vha vha tshi farana nga zwanḓa? Hai, ndi amba u vhaisana nga maipfi, Vho Muguvhuto vha ralo vha tshi ṋea ṱhalutshedzo. Hoo! Ndo vha ndi tshi ri ṱhaṅwe ndi mulanguli vha tshi sumbedza uri vho wana phindulo i tshi fusha. Vhuraru havho vho ri u amba mulanguli vha vhidza na tshanḓa tshavho uri mafhungo haya a dzhiiwe lwa tshiofisi. Nga ngoho fhaḽa ṱhoho ya tshikolo vha humbelwa uri vha ye vha tou zwi ṅwala fhasi nga nḓila ye zwa bvelelisa ngayo. Vho ḓo dovha hafhu vha fulufhedziswa u wana thuso i bvaho kha mulanguli wa wadi. Ho mbo ḓi pfi hu ḓo iwa radioni u hasha nḓivhadzo ya tshikhala tsha mushumo henefho tshikoloni tsha Mbare. Ṱhoho ya tshikolo vho ḓo thusana na tshanḓa tshavho u ṋetshedza ofisi iyi thero dze ha vha vhone vha vha vha tshi khou funza dzone. Hezwi zwo mbo ita uri ḓuvha ḽeneḽo ḽi tshi sala ḽi tshi kovhela, radio i vhe i tshi khou ita khuwelelo ya tshikhala tsha mushumo tshikoloni tsha Mbare. Nga ḓuvha ḽi tevhelaho, wo vha u tshi ri muthu wa lifha. Afha tshikoloni hetshi, matsina vhathu vha songo tholwaho ndi vhangafha vhathu vha hashu? He Vho Muguvhuto, kha vha ḓo mmbonela-vho zwine nṋe nda khou vhona. Ndi vhathu vhane vha khou ṱoḓa mushumo vhoṱhe avha? He vhathu. Naa matsina muvhuso a wo ngo thola vhathu ṋaṅwaha? Ṱhoho ya tshikolo vha ralo vha tshi lidza na muludzi wa u kanuka na u mangala. Na nṋe ndo vha ndi sa humbuli uri hu na vhadededzi vhangafha vhane vha khou ṱoḓa mushumo lini. Muvhuso hoyu wo tea u bva mafhi ndi ngoho. Vhathu ndi vhanzhi havha vho Phurensipala zwino ri ḓo thola nnyi ra litsha nnyi? Vhunzhi havho hafhu ndi dzidigirii fhedzi. hai zwithu zwi a konḓa hezwi vho principal. Vho Muguvhutho vha vhona Vho Muguvhutho na vhone vha vhonala vho ḓaḓa vhukuma. Vhuvhili havho vho vho ḓo wana zwo tea uri musi vha ṱalutshedza tshiṱafu tshavho zwe zwa bvelela lwa tshiofisi, vha mbo ḓi tou lola khathihi na u sumbedzisa he vha tshimbila vha guma hone. Hezwi nangoho zwo mbo ḓi ita uri vha wane thikhedzo i bvaho kha tshiṱafu tshavho. Tshiṱafu tsho mbo ḓi zwi bulela henefho zwauri a hu na muthu we a vha a tshi nga shuma na Vho Luvhone. Vho vha vha tshi fhedza maḓuvha ane a swika mavhili vha sa kandi kilasini. Vho Phurensipala u pfa izwo vha mbo ḓi tou pfa vho pfa fhungo-mboho ḽine ḽa ita uri na musi vha tshi ḽa zwiḽiwa zwi tou tsa na mukulo hu si na u tzhipiwa, vho mbo ḓi posa ḽa u tholwa ha mudededzi ane a fanela u ima vhuimoni ha vholuvhone na zwenezwo, mudededzi havha vho mbo ḓi ḓa na nḓila ine ya fanela u shumiswa kha u tholwa ha mudededzi. ane a ḓo dzhia vhuimo ha vhuluvhone. Vhadededzi vho ri tsha u thoma, kha hu lavheleswe muthu we a guda thero hedzo dzine dza khou tewa u funzwa. Nga murahu ha hezwo, hu sedzwe uri muthu onoyo o dovha hafhu a gudela u dzi funza na. Nga murahu ha hezwo, hu ḓo dovha hafhu u sedzwa uri o dzi phasa nga nḓila-ḓe. Onoyo ane a wanala uri u fhira vhoṱhe kha haya maga ndi ene ane a fanela u tholwa. Hezwi vha khou zwi ita nga vhanga ḽa uri ano maḓuvha zwithu zwo no shanduka, ndi tshifhinga tsha demokirasi fhano kha ḽa Afrika Tshipembe. Ṱhoho ya tshikolo a vha na maanḓa a u sokou kokodza mudededzi ane vha vhona o tea vha ḓa vha mu kilasini, hai, hu na dzi. komiti komiti dzine dza tshimbidza mafhungo nga nḓila yo teaho. Hezwi zwa vhuya kha vhadededzi zwo itwa nga vhanga ḽa uri zwe zwa bvelela zwo bvelela nga tshifhinga tsha shishi sa izwi mulingo u tsini. Arali zwi sivhe izwo komiti ya tshikolo yo vha i tshi ḓo. vha yo thoma ya ita Khorotshitumbe ya songa mutumba. Mudededzi uyu o ri u tholwa nga ḓuvha ḽi tevhelaho, vhana vha tshikolo vha vho sokou mangala nga phirodo ya vho Luvhone hu tshi dzhena ṱhoho ya tshikolo, vho salwa murahu nga muṅwe mudededzi. Zwenezwi vhana vha tshi ima nga milenzhe, vho Phirinsipala vha mbo ḓi ri vha dzule zwavho. U dzula fhaḽa ha mbo ḓi ṋewa nḓivhadzo. Vho Luvhone vho onesa, vha ri a vha tsha ḓo kona u isa mushumo wa vhudededzi phanḓa. Zwi tou nga hu na muṅwe mushumo we vha u wana une vha ri vha fanela u ya khazwo. Zwino ṋamusi hafha ndo ni ḓisela khaladzi yaṋu, Mubebi waṋu, ane a ḓo ni dededza kha thero dze dza vha dzi tshi funzwa nga vhone vho luvhone. A thi ḓivhi arali hu na ane a vha na mbudziso. Arali hu si na mbudziso, ndi nga ri Vho, Vho, Vho Namuthe, Vho Tshimange vha pose vhomaipfi. Hezwi vho Principal vha tshi tou ri vho tshima ngei kiḽasini, kiḽasi yoṱhe ya tou wawa nga maseo. Vho Principal vha tshi vhona zwo rali, vha thoma u humbula-vho uri vhana vha nga vha vha vha tshi khou sea mini. Nga murahu fhaḽa, na vhone vha pfa vha si tsha kona u ḓifara, vha mbo dzhena-vho kha tshiseo tshine vhana vha vha khatsho. Musi vha tshi kaṱudza vhana uri vha songo sea, zwenezwi vhana vha tshi tou ri hwi, vhophirinsipala vha sokou ḽi ḓe nga maseo. Ho tou thusa vhone tshanḓa tsha ṱhoho ya tshikolo vhe vha vha. na vhone vho fanela vho swika na havha vhavhili vhone vho ri zwenezwi vha tshi swikela murahu vha wana vho Principal hu vhana vha re kilasini heyi hu si na ane a kha ḓi kona, mbabvu dzo vhibva dzoṱhe nga maseo. Naa hu khou seiwa mini afha? Ndi vhone Vho Muguvuthu vha tshi vhudzisa uyo mufumakadzi we a bva na u ṅwethuwa hawe a vhuya a tou nga a sa dzhena mbitini. Na ene sa Vho Muguvutho a vhea tshanḓa tsha u ḽa kha mulomo o tshi peyamisa, o tshi peyamisela kha nḓevhe. yawe ya monde a ri, Hu khou seiwa nṋe! A tshi ralo Vho Muguvhuto vha mbo ḓi kaidza kiḽasi yoṱhe vha tou thomolola nga huswa. Musi zwi tshi rali Vho Phirinsipala vha mbo ḓi vhudza Vho Muguvhuto uri kha vha ise phanḓa na u ḓivhadza havha mufumakadzi sa izwi vhone sa muthu vha tshi khou balelwa u ḓifara. Na musi na musi vha tshi hevhedza Vho Muguvhuto vha tshi rali, u a kona na u zwi vhona uri zwi khou konḓa sa izwi vha tshi ri zwenezwi vha tshi ṱoḓa u bvisa ipfi, vha mangala vho dzhena kha tshiseo. Vho ri u fhedza u amba na Vho Muguvhuto, vha bva vha tshi khou ḓithivhathi vha mulomo, vha sa koni na u kona nga tshiseo, vho vho ḓo sokou imisela tshanḓa ha vha vhotshimange zwenezwi vha tshi khou bva, miṱodzi yone yo shingizhela, u nga vhuya wa ri ndi ya ṅwana wa lutshetshe. Ṱhoho ya tshikolo a si lwa u thoma vha tshi ṱangana na dzina heḽi, fhedzi tshine tsha khou ita uri vha pfe vha sa koni u ḓifara ndi vhanga ḽa uri vha khou ri vha tshi sedza khofheni ha havha mufumakadzi vha wana hu tshi nga ho fana na ha tshone tshimange. Hezwi ndi zwone zwine zwa kho to ita uri vha see lu si na magumo tshiṅwe tshine tsha kho ita uri nga ngoho vha pfhe vha sa koni u ḓi fara ndi uri vha khou dovha hafhu vha wana zwa uri mufumakadzi havho ṱhohoni yavho vho ṱuma mavhudzi avho nga a mukhuvha zwi tou nga vha hone vhathu vhatswu vha vhafumakadzi vhane vha vhona u nga mavhudzi a makhuwa a fhira a vhathu vhatswu nga u naka. Zwino mavhudzi haya a ri u nembelela wa vha na ngoho u tshi khou vhona tshimange tsho fhelelaho. tshi dovhaho tsha ita uri khofheni havho hunge ha tshimange ndi haya maṱo ane a tou vha a tshone tshilumanamana, tshilumanamana, a dzula e ngulungulu, zwiḓevhe zwe zwa ita zwikwangwa zwi tou vhonala zwo imalala, zwo imisa zwiṱodzi. nga u mavhudzi aya a makhuwa a ri u fharalala khazwo a ita thulwi a tshi yo vhoxwa ngei murahu. Ha, vhathu huṅwe ri a ḓinakisa, ra tshinya nga u funesa zwithu. Vhone vha ri ḽivhudzi ḽa mukhuwa kha ṱhoho ya murema. ḽi nga sa mini ngoho? Vhathu huṅwe ri a funa u ḓiita ṱano shangoni ḽa Mudzimu. Nahone Mudzimu a tshi ri sika ri vharema, o vha a sa zwi ḓivhi zwa uri hu na muvhala mutshena na mutswu. Arali o vha a tshi zwi ḓivha, ndi ngani vharema vha tshi tea u sa ḓiṱanganedza? Hezwi zwa u sa ḓiṱanganedza zwi ita uri vhathu vha ḓinyadze, vha dovhe hafhu vha nyadziwe na u nyefulwa nga vhaṅwe vha vhatshena. Nṋe a thi athu vhona mutshena a tshi ri u khou ṱoḓa mavhudzi a murema. ndi murema ane a ḓi ita tshifanyiso tsha mukhwa a fhedza a tshi vho ri makhwa vha mu vhonela fhasi. Hai, ndi murema ene muṋe ane hunzhi a ḓivhonela fhasi. Fhedzi tshi ṋeaho vhathu mafulufulo ndi tsha uri a si vhoṱhe vharema vhane vha si ṱanganedze na u ḓihudza nga vhurema havho u ḓipfa vhaṅwe vha tshi ri black is beautiful vhenevha ndi vhane vha si ṱoḓe u shandukisa muvhala wavho wa vha mutshena ngeno vho begwa vhe vhatswu. Mudedekadzi hoyu o ḓo dovha hafhu a ṋaṋiswa mbifho na nga mbina hedzi dzo. ntsiaho ndo ralo. Vhupfufhi ha tou dinavho ha vha uri ndi honohu ha vho fhasi a si kule, nṱha thi swike. Vho Muguvhuto vho zwi kona u lafha hetshi tshipengo. tshi re hafha kilasini vho ri u pfa zwa uri hu khou sewa uyu mudededzi muswa vha tou ri zwi sa itwi ndi zwenezwo. Vho ri u kaidza kilasi ya tou ri hwi nga khathihi. Hafhu dza vha muguvhuto dza sinyuwa hu tshinyala zwinzhi. Ndi munna ane zwi tshi ḓa kha vhuḓifari ha vhana kilasini vha si tambelwe. Kha ri bve kha maseo ri dzhene ha kha zwe ra ḓela zwone. A ri nga ḓo vha na tshifhinga tshilapfu tsha matambavhana. Ro sea ndi zwone. Zwi khou pfala, mutondwa. Ndi khou ri maseo aṋu thi nga a konḓeleli u swika nga hu sa fheli. Mudedekadzi washu vhe vha swika ṋamusi ndi havha Vho Tshimange, Vho Ḓodzhi vha tshi kha ḓi ralo vha vhona vhatukana vhavhili vha tshi khou sea. Vhevho vhatukana vhane na khou sea musi ndi tshi khou amba, ibvani zwino! Ṱoḓani na dambudzo, muṋango khoi wo vulea! Vhana u vhona zwo rali vha tou ri tshete. Dambudzo na Ṱoḓani vho ri u shuma heḽo ḓuvha vha bva na madzimammbwa. Mudedekadzi Vho Chimanga vho ḓo fhedza vho ṱalutshedza kiḽasi uri ndi vhone vho nnyi nahone vha ḓo gudisana hani navho. Vho mbo ḓi dzula vho zwi amba na zwenezwo uri hu na swina ḽine vha dzula vha tshi lwa naḽo, vha ri swina ḽeneḽo dzina ḽaḽo ḽi pfi vhubva. Vha ombedzela vho ombedzelwa uri arali hu na muthu ane a ḽi kuvhatedza heḽi swina hu ḓo ri hu tshi rwiwa nṱha ha rwiwa na tshiṱaka musi afha musi afha a hu na ane a vha ṱhama ya swina ḽanga? Ee, arali e hone kha mbo ḓi zwi ḓivha zwa uri u swina ḽa nnyi. Kiḽasini yoṱhe ya bvuma. ḽa Vho Tshimange, a thi ni pfi zwavhuḓi. Kani afha hu na khonani ya uyu muṱhannga kana musidzana we nda vha ndi tshi khou amba nae? Hi, ndo ri ane a vha khonani ya vhubva ḽi si na ḽa nnyi kiḽasi yoṱhe ya bvuma hafhu ḽa Vho Tshimange. Vho ri u bva hafha, vhuvhili havho vha mbo ḓi livha kha iṅwe ya dzikiḽasi dze vho Luvhone vha vha na vhone vha tshi dzi funza. u vha ṱalutshedza na u vha ḓivhadza nga ha u litsha ha mushumo havho luvhone khathihi na mudededzi muswa o ḓaho u dzhia tshiimo tshavho. Hafha a vho ngo vhuya vha wana na ṅwana na muthihi a tshi bvisa iṋo. Vho Tshimange vho ḓi ita maitele aneaḽa e vha ita kha yeneiḽa kiḽasi ye vha thoma ngayo Na hanefha a hu na ṅwana na muthihi we a vhuya a ri u ḓo vha khonani na shuma ḽavho. Ho mbo ḓi vha u ṱanganedzwa ha vhutshimange tshikoloni tsha Mbare. Mufumakadzi havho ha vha naho vho vha vha sa tou vha muthu a na tshenzhemo ya u funza, vho vha vho no vhuya vha funza sa mudededzi a si na ndalukanyo kha tshiṅwe tshikolo tsha Manini miṅwahani yeneiḽa yo fhiraho, zwo tou dina henefha zwa musi vha tshi ri u fhedza u gudela vhadededzi vha vho wana zwa uri hafha muvhusoni u wana mushumo wa vhudededzi zwi tshi nga zwa misi iḽa zwi vho konḓa vhukuma. ṋamusi vho wana mushumo we vha fhedza tshifhinga tshilapfu vha tshi khou u rabelela, ṋamusi khezwi vha tshi khou vhona mitshelo ya thabelo dzavho, hone vha khou ri vho ḓiimisela u shuma nga nḓila ine arali vhana havha. na vhone vho ḓiimisela vha ḓo wana mvelelo dzine dza fusha vhukuma. Vho Phirinsipala, Tshine tsha dina kha riṋe vhadededzi vha vharema a si tshiṅwe lini ndi uri ro no tou ḓivhudza zwauri zwikoloni zwine zwa bvisa mvelele dzavhuḓi mafheloni a ṅwaha ndi zwa vhatshena kana hune ha vha na vhadededzi vha vhatshena. Nṋe vha ḓo mpfharela, Vho Phirinsipala, nṋe a thi imi nazwo nṋe ḽanga ndi ḽa uri arali vhadededzi havha vha ḓi ṋea tshifhinga tshavhuḓi tsha u funza havha vhana vha nga wana muṅwe na muṅwe wa havha vhana a tshi phasa murole une a vha khawo. Ngoho ngoho ndi a vha vhudza arali sa vhadededzi ra to shuma ro khwaṱha na tshikolo hetshi tshi ngavha na dziṅwe vha ḓo pfha shango ḽoṱhe heḽi ḽi tshi bvuma mbarambara. Fhedzi arali ra ḓithuthela vhana vhashu zwikoloni zwo andaho vhatshena, ri ḓo vha ri tshi khou khakhela vhana vhashu. Ṱhoho ya tshikolo vho pfa vho mangala sa izwi vho vha vha tshi humbula zwa uri Vho Tshimange ndi muthu ane a ṱoḓesa zwithu zwa vhatshena. Hezwi zwo ita uri vha vhe muthu ane a tea u tenda uri muthu u fanela u tenda uri ndi mbidi nga u vhona mavhala. Fhedzi naho zwo ralo tshikolo tsha mbara tshi khou bvela phanḓa sa nga misi, ṅwana u mamela lurumbu, mulingo u khou vhidzelela. Ya vho Emily na Vho Luvhone yo ri u swika hodelani, ya ḓiphina ya dovha. Vhathada vho vha vha tshi ri u sea vha vhandana. Ho tou ri zwenezwi vha tshi bva zwiḽiwani vha vho humbula u thoma u dzudzanya zwe vha ri vha ḓo dzudzanya zwone phanḓa ha musi vha tshi ya ngei Ladies Bar. Nangoho fhaḽa vho mbo ḓi swika vha wana ha u dzula afha tsini na Bammbela. Tshine tsha takadza ndi tsha uri hafha bambeloni heḽi ṋamusi a hu na na muthu na muthihi, ndi tou amba na thavhi thavhi na ṱhukhu ṱhukhu a iho. Hezwi zwo ita uri muṱa hoyu u tou ḓi geḓa tshidele u tshi dzudzanya uri ḽa matshelo vha ḓo ḽi pfuka hani. Hezwi ndi zwone zwine zwa ita uri miṱa minzhi i bvelele phanḓa arali muthu a sokou gekhana na vhumatshelo he a si vhu dzudzanyele, ndi hezwi zwine wa ḓo mangala wo no gekhwa nga vhutshilo wa si tsha ḓivha uri u vhea mini wa litsha mini. Hezwi a zwi fhambani na muthu ane a tshi ya u renga mavhengeleni a sokou ya a sa ḓivhi uri u ya u renga mini nahone ndi ngani a tshi khou renga tshithu tshenetsho. Vhathu vho raloho ndi vhaḽa vhane vhe musi vha tshi vhona tshithu tshine tsha nga tshi a fusha maṱo vha tshi gidimela vha tshi tshi renga. Ṅwana arali vhe nae a lilela tshithu tshifhio na tshifhio vha thada ndi u bvisa tshelede ndi u tshi renga. Hezwi zwi mbo ḓi ita uri vhathu vhanzhi vha dzule vha tshi lila vha tshi ri tshelede ine vha hola ndi ṱhukhu naho zwi tshi ngavha zwi ngoho zwa uri tshelede ine muthu a hola ndi ṱhukhu muthu kha ḓivhe uri tshelede yawe i shuma hani. Kha vhari ndi thome nga u vha livhuwa khotsi a vhananga nga nḓila ine zwithu zwa kho tshimbila ngayo hafha muḓini a si vhanna vhanzhi vhane vha fana na vhone. vhane nda vha ḓivha lini naho ndo dzula ndo rali a thi a thu vhuya nda pfha hu tshi pfhi hu na muṅwe hune vha ita vha tshi nwa maḓi hone. Kha nṋe hezwi ndi zwithu zwihulwane zwine nda tama u vha livhuwa khazwo, nga nnḓa ha hezwo ṋamusi ndi tshi khou amba ndo lindela goloi ine a i athu vhonwa hafha kha ḽa venḓa Vho Luvhone vha a dzhenelela. Hai, kha ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe. Bvelani phanḓa. Ndo vha ndi tshi khou, ndi tshi khou tou ṱoḓou u ni koreka hanefho. Ndo livhuwa. Hafhu na hangei tshitangani hune ra khou ya u pfulutshela hone a si vhanzhi vhane vha nga kona u dzula hone ndi amba nga nnḓa ha makhuwa muthu zwawe a nga konḓelelwa u dzula hafhaḽa na nga nnḓa ha hezwo ḽi ḓo heḽi ḽa a si ḽine muthu a nga ḽi renga hone muṋe waḽo ndi nnyi ḽe ḽi a ḽi ṱuwa hu vhudzisa vhone vho imeḽi nga u ḓivha uri ḽiḓi iḽo ḽo hula hani Vho Luvhone vha thoma nga huṅwe thungo vha ri kha Vho Emely ndi ḽiḓu ḽa muhulwane wa vhoiwe. Vho Emely vha a vhudzisa vho no tou ita na u mangala, Muhulwane washu vha amba nnyi? Ndi amba uyu Rekhitha wa Yunivesithi ya Venḓa. Naa a ni zwi ḓivhi zwa uri zwiṋamusi. apartheid i tshi kha ḓivha yo ḓi ṋea maanḓa khantsela iyi ya yunivesithi ya venḓa ndi yone ye ya ri ngauri rekhitha ndi mukhwa u fanela u rengelwa nnḓu ngei tshifhingani hune a ḓo dzula na maṅwe makhuwa. Ai, Emily, no no hangwa zwiḽa zwe vhaṅwe vha ḓo pandelwa sa miraḓo ya khantsela nge vha ri musi hu tshi ḓo vha na rekhitha wa Murema, u ḓo dzula hani tshitandani? Ee no hangwa, hafhu ni ḓivhe zwa uri khantsela heiḽa yo vha i tshi ri a i vhoni hu tshi nga vha na rekitha wa murema. Zwino ṋamusi khezwi a ni khou rangwa phanḓa nga rekitha wa murema, kha ri litshe ayo e meḽi ri dzhene kha e raḓela one. Ḽiṱu heḽiḽa ḽi a ḓi vhonadza uri ndi ḽa vhathu vho funzeaho. a si hezwi zwipondoki zwine wa ri u ngomu khazwo wa si na vhe na milenzhe, ndi amba hezwi zwine kukishi na kurumu kwa u dzula zwa tou nga kusambelo kwa u ṱambela vhana vha tshi ya zwikoloni. Hai tshiṅwe na tshiṅwe ndi vhupatepate vhathu a vha fhirani phasedzhini, nṋe ndi vhona unga arali muthu a si na tshelede kha ḓi salele zwawe hafha Ṱhohoyanḓou vhone vha ri unga to isa vhusiwana hau henengei phanḓa ha mukhuvha ngoho ndi amba uri u hone ane a nga sokou ḓi posa vhukati ha makhuwa vha tshitandani a si na zwawe? Haho! Hangei ri ḓo ḓiphina hu si na na u humbelwa miṋo sa zwine ra zwi vhona hafha Ṱhohoyanḓou. Vhone vha ri na uho u raṱa na na u hu kona u sa hu koni u nga ya wa ri kha mukhuwa wa vhathu exox salt a u pfha, a si hone u ḓo sasamedzwa nga zwipuraki wa shavha wa fhira gethe ḽa hune wa dzula hone izwo zwithu Vho Emily naho vha tshi khou amba vha tshi rali, vha vho zwi vhona zwa uri a nga vha e vho luvhone. A nga vha e vho luvhone a vha tsha vha thetshelesa na luthihi. Vho luvhone vha khou ṱoḓa hu tshi randwa ndima ntswa. Heyi ya vho Emily vho no neta ngayo. A si lwa u thoma ṋamusi vha tshi pfa vho Emily vha tshi nyefula na u sasaladza vhathu vhane vha si vhe na zwavho. Naho ano maḓuvha vhutshilo ha u sasaladza vho lu vhone vha tshi vho vhu ṱhanngela, a vha swiki kha mufumakadzi wavho. Vho lu vhone vha khou tama u ḓivha uri zwikolodo zwine vha khou zwi sika ṋamusi hu na nḓila ine vha nga zwi badela ngayo na, tshine vha ita uri vho lu vhone vha ḓipfa vha tshi nga vha a tata u vulela nḓila zwiṅwe zwikolodo ndi uri vha khou vhona hafha Ṱhohoyanḓou vho dzula tshidele nahone vha tshi khou kapula mapfura nga leboni vha khou vhona na nnḓu heyi vha si tsha i koloda, hu na mushumi ane vha mu holela ṅwedzi muṅwe na muṅwe, founu na muḓagasi. vha khou kona u zwi badela tshifhinga tshoṱhe hu si na vhuleme. Hezwi zwoṱhe zwi ita uri vha pfe vha sa tou vha na dzangalelo ḽa u dovha hafhu u pfuluwa, fhedzi sa izwi mufumakadzi wavho a tshi khou zwi ṱoḓa, vha vhona vho tea u mu takadza. Hezwi zwa u ṱoḓa u takadza mufumakadzi vho luvhone ndi zwone zwine zwa khou vha solisa nga shango. Hafha Ṱhohoyanḓou hu ḓi pfa vhathu vha tshi ri vho luvhone a vha na tshine vha amba hafhaḽa muḓini, inwi ni khou ri hu na tsha munna fhaḽa? Hai, ndi musadzi a lidzaho kaṱara hafhaḽa. Hayo ndi maipfi ane vhathu vha a dovholola tshifhinga tshoṱhe. Emily, Khamusi zwa u pfulutshela tshitandani ri nga zwi ita ṅwaha u ḓaho, hu si ṋaṅwaha lini? ndi khou ralo ndi tshi humbula ṅwana ha ngei Yunivesithi ya Kapa khathihi na hoyu ane a ḓo bva a tshi fhedza ha ngei Johannesburg. Ngoho ri songo ita maba mufumakadzi wanga. Arali ra wela zwithu nṱha, ri vho ḓo ḓi mangala ro vhuyelela he ra vha ri hone. Hafhu ni ḓivhe zwa uri a ri bvi fhethu hu leluwaho, ri songo hangwiswa nga mufuvha. Ro tambula, Emily ni a zwi ḓivha. Ni kha ḓi zwi humbula ri tshi ya kha iḽa mbudzi iḽa? ndi amba heiḽa ye na ri no i ṋamedza BM, Vho Luvhone vha ralo vha tshi ri ṱhaṅwe Vho Emely vha ḓo pfa zwine vha khou amba vha shandukisa muhumbulo wavho. Naa matsina ro ḓela zwifhio khotsi aṋu Thuseni? A ro ngo ḓela u dzudzanya nḓila ine ra ḓo badela ngayo zwikolodo matsina? Ai, matsina zwithu zwa hone zwi khani khotsi aṋu Thuseni. Naa a thi ri ro no ḓi wana muthu ane a ḓo renga iyi nnḓu na thundu dzi re ngomu khayo uri riṋe ri ye u renga iḽa i re tshitandani? Nṋa a thi ri zwithu zwoṱhe zwo no dzudzanywa zwa fhela, arali hu u ya tshitandani, kha vha hangwe. Ri khou fanela u ya tshitandani. Vhone vha ri ri nga kapa tshisima maḓi. a tshi vho sisima ra ri a ri nwi ri ḓo vha ro fhedzisela mini nungo dzashu nga u tshikafha? Ha Emily, ḽi khou pfala heḽo ḽine na khou amba. Zwi tou vha uri u tsivhudzana ndi havhuḓi. Nṋe na nṋe zwa u pfulutshela tshitandani a thi muthu ane a lwa nazwo lini, Arali ndi vhe wa u lwa nazwo, ndi musi ndo vhuya nda ita nungo dza u ya u vhudzisa zwauri nnḓu iyo i ita vhugai khathihi na u dzhena kha nzudzanyo dza u rengisa iyi ine ra vha nayo? Hai, na khathihi! Ndo vha ndi sa ḓo vuwa nda lala ndo zwi ita. Lini? Zwino ya ṅwana ngei tshikoloni ri i wana ngafhi-ha? Fhedzi sa vhathu vhane ra khou ḓi shuma, ri nga si balelwe, vho Luvhone vha ralo vha tshi khou kokodza kokodza mavhudzi a hoyu wa mufumakadzi zwi tshi tou nga vha khou ri zwoṱhe zwine a khou amba vha khou zwi dzhiela nṱha nahone a songo vhuya a pfa u nga vha khou mu laṱedza. Ndi uri nṋe tshiṅwe tshifhinga ndi a ri ndi tshi amba navho tshithu vha tshi tenda, ḽiṅwe ḓuvha ha vuwa hu vhone hafhu vhane vha tshi hana. Ndi ngani zwi tshi ralo munna wanga? Tshelede ya bennze ndo no ḓi vha vhudza zwa uri vhunzhi hayo hu ḓo badelwa nga ya heyi ya B_M_W ine ra ḓo i rengisa. Hafhu heyi B_M_W a i athu kanda buseni ubva tshee ra i renga. nahone lwendo lulapfusa lwe ya tshimbila ndi lwa musi ri tshi khou isa ṅwana ngei Kapa. Zwino vha ri tshine tsha nga tsitsa mutengo wayo tshi ḓo vha tshi tshithu tsho tou itisa hani ho, nahone na nzhini yayo vha tou i pfa uri i kha ḓi tou vha maḓi vhukuma. nṋe vhuleme vhune vhone vha khou vhu suma a thi vhu vhoni, ndi kale ndi tshi khou vha vhudza nga ha haya mafhungo, ndo vha ndo tea ndi sa a dovhololi lini, fhedzi ngauri vhone vha khou ita vha tshi hangwa, ndi ḓi fanela u dovha hafhu nda ombedzela. Mufumakadzi wa vhuluvhone. zwo vha zwi tshi pfala uri mbilu yawe i kha haya mafhungo a u pfuwa na u renga goloi yawe ya Mercedes Benz Sport. Vho amba vha vhuya vha fhedza vho vhofha ḽeneḽi ḽithihi ḽine mufumakadzi ḽi si mu ladze naho vho ri vhone vho ḓi dovha hafhu vha gungula vha tshi gungulela uri vhaṱhannga vhavho a vha tsha tou shumisana navho zwavhuḓi zwi tshi ya kha nḓila ine vha kovhana ngayo tshelede. Vho Emelli vho ombedzela na uri, Kha hu tou dzulwa zwoṱhe zwi lulamiswe. Ladies Bar vho ri vha tshi sala vha tshi ḓo dzhena ho no tou fhela tshifhinga tshi si na vhukono. nahone vho wana hu si na vhathu vhane vha tou pfi a si vho, vhone vho ḓo pfa vha si tshena dzangalelo ḽa halwa he vhe u doba zwivhili vha mbo ḓi humbula u dzhena nḓilani. Vho Emeline na vhone vhe. vhe vhe ṋamusi a vha funi na u vhu nanga, vho mbo ḓi khwaṱhisa ḽeneḽo ḽa u ṱavhanya u isa marambo maṅweni. Inwi vhone khotsi a nthuseni, itsho tshi no nga ndi goloi i re muḓini? Ee, ndi goloi. Ndi nnyi a? Onoyu a ḓa a songo ḓivhadza, onoyu ane a ḓa a songo ḓivhadza kani ndi mufarekano wa avha vha mushumi? hai goloi heyi a si ya muthu zwawe lini ndi amba uri a huna muthu wa goloi yo raliho ane a nga endela vho Nyamuka-maḓi kana vho Denga lini hu kanya vhaṱhannga vho ri vha ḓo ḓa mugivhela wonoyu ndo vha ndi tshi ḓo ri ndi ya. hai goloi heyi ndi ntswa ndi vho Emely vhane vha pfala vha tshi khou amba vhe hafha ngomu kha Benz heyi ya munna wavho. A, muṋe wayo u a ri ḓivha, ni ri u hone muthu ane a nga sokou ḓa muḓini a paka goloi a sa ḓivhe muṋe wa muḓi? Khamusi ndi vhaṱhannga, hafhu vhaṱhannga havha wa tou oma kha ḽa uri vho ri vha ḓo ḓa lini, vha nga u mangadza musi vha si tsha tu ṱuwa u songo vhuya wa vha humbulela. Hone zwi a ralo khotsi a nthuseni, kha vha mbo ḓi i dzhenisa giratshini nṋe ndi ḓo tsa zwanga henefha ndi ḓo vha ndi tshi vhona ha vha vhaeni vhashu. Vho Emily vha ralo, na ngoho vha tshi khou vula vothi ḽa goloi zwenezwino vha tshi khou tsa hafha goloini heyi. Vha tshi tou ri bele iyi i re afha mungoni wa nnḓu phute, musi vothi ḽi tshi pfi phamu, vha vhona vha tshi khou livhana, vha tshi khou livhanya tshifhaṱuwo na tsha khotsimunene wavho. ndi vhaṱhannga vhavho vhe vha tou ṋeana navho zwitiko zwenezwiḽa vha tshi ya hodelani. Vho ri u lumelisana fhaḽa, vho lu vhone na vhone vha vha vha tshi khou dzhena, vha khaḓana, vha lumelisana, vha ralo vha awela masofani. Vhaṱhannga havha vha khou ḓa u ṱalutshedza vho Luvhone uri vha dzule vho luga, vhunga hu na hune vha ḓo fanela u hu dalela. Vho Lubone vho ḓo fhedza vha tshi khou ṱalutshedzana na havha vhaṱhannga zwauri zwa mushumo wa vhudededzi vho zwi thupha lune vha khou fanela u tou shuma vho sedza onoyu mushumo vhunga hu si tshena huṅwe hune vha nga livha, vha nga lila vho sedza hone. Tshiṅwe hafhu tshine nda tama u ni tswela-vho ndi tsha uri hu si kale riṋe ri ḓo vha ri tshi khou pfulutshela hafha tshitandani ri khou tou bva henefha hodelani u dzudzanya heḽi fhungo hezwi ni tshi khou ri vhona ri tshi khou dzhena vhusiku hohu vhungafha. Ro saina na mabammbiri a thengiso ya heyi nnḓu. Nṋe ndo vha ndi tshi vho ri kha ri zwi thuphe ri bve khazwo. Fhedzi nda tou livhuwa mufumakadzi wanga we a nthusa nga ngeletshedzo dzi fhaṱaho. Ndi vho Luvhone zwenezwi vha tshi khou ralo u ṱalutshedza vhaṱhannga havha. Mbiluni yavho vha vho anganya ḽa uri zwenezwi havha vhaṱhannga vha tshi pfa haya mafhungo na nzudzanyo hedzi, hu ḓo swika hune vhe musi vho wana tshelede vha humbula zwa uri i ṱali vhunzhi hayo ho tea u iswa khavho. Zwo ri u ralo Vho Luvhone vha dovha hafhu u wana zwo tea uri vha dovhe hafhu vha ṱalutshedze ha vha vhaṱhannga nga ha u renga ha Mercedes. ya Sport, ine ya khou rengelwa havha vha mufumakadzi. Vha ṱhannga ha vha naho vho ḓo fhedza vha tshi bula zwa uri ndi maḓuvha vho zwi pfa, vho ḓo vha livhuwa uri vho dzhia vhukando tshinna, nga maanḓa zwi tshi ḓa kha u litsha havho mushumo wa vhadededzi, a vhanga A nga vha e Tina Vhuyo o pfa o takalesa nge a ḓivha uri zwa zwino a vha nga ḓo ḓa u vha dzhia nga Maḽavhuṱanu fhedzi, zwi vho ḓo vha zwa tshifhinga tshoṱhe. Vhaṱhannga ha vha a hu na na muthihi zwawe we a ṱoḓa u ḓidzhenisa kha mafhungo a u amba nga ha nzudzanyo ya muṱa wa Vho Luvhone. Vho pfa a mafhungo a nzudzanyo ya muṱa lune vha wana uri a si zwine vha nga zwi a si zwine vha nga ri zwo vhifha kana zwo lulama. Vha thanga havha hezwi vha hafha vha khou bva u wedza goloi mbili dze vha ḓo dzi ṱangula vhathu fhasi ha ngei kha vunḓu ḽa KwaZulu-Natal. Samusi dzo wetshela afha seli ha vhembe, vho wana zwi zwavhuḓi uri vha fhire nga hafha ha Vho Luvhone. Hezwi vho zwi ṱalutshedza Vho Luvhone uri vha si vhe muthu ane a xela vhuṱala ha zwine zwa khou bvelela. Vho Emely vho ḓo ṋea muvhigo wa bindu ḽavho ḽine ano maḓuvha ḽa khou vhonala ḽi sa tou tshimbila zwavhuḓi vhunga zwi ḽa kale. Na vhone vho ḓi ṱalutshedza uri zwi nga vha zwi tshi khou itwa ngauri vhathu vhanzhi vho no ḓidzhenisa kha vhubindudzi ho raliho lune a vha vhoṱhe hafha kha ḽa Ṱhohoyanḓou hune vha rengisa hone. Vhaṱhannga ha vha zwa u tshimbila ha bindu heḽi ḽo farwaho nga Vho Emily na zwa u sa tshimbila haḽo a vha vhuyi vha zwi longa mbiluni, vhone vha a ḓivha uri hu na bindu ḽihulwane ḽine vha khou bvela phanḓa ngaḽo, vho ri u wonesa vha mbo ḓi bva na zwiḽiwa vha songo ḽa nge vhe vho ḽa nḓilani, vho luvhone vho vho mbo amba vha ombedzela kha ḽa uri vha ḓo vhonana navho nga ḓuvha ḽi tevhelaho.